Nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere, ageno ni iriyo maber kendo ruoth oriti. Akia ni be isechamo lunch koso korka imanyo kaka dang' icham lunch. Ah, kapod ni pok ichamo, tageno ni in e yo kendo imanyo kaka dang' ichamie gimoro matin kanyo. Akia ni in kanye, agombo ni kawuono mondo mi wang'ere kama wantiere e kinde masani, ichwado tich mane? Ah, nyalo bedo maber. To gima kawuono adwa ni wawuoye, adwa mana wago mbaka moro matin kendo kaka wasebedo kaka wawuoyo pile. Ing'e ni gima itimo ema ne timni. Koro ere kaka wanyalo timo gik ma wanyalo gombo mondo wabe otimnwa? Sani katimo gima ber to abe anya atime ka an gi gombo mara mondo mi abe chieng' moro timna gima ber. Koro akia ni jogo ma chunygi richo matimoga gik marichogi akia ni bende koro kotimni gima ebu kama intiere tem ane ng'iyo ane ngimani tem ane ng'iyo ni gima timoni e kinde masani gima timo sani ni be en gima kotimna ndanyalo bedo mamor Ah, koya kanyo ah, adwaro ni mondo mi awuo e weche moko matin. Weche ma dawuoyegi gin weche mag lugha kata weche mag dhogwa. Adwaro ni wachak puonjre ane dhogwa ni e yo moro makare. But kapok wadhi nikech abende ok anyal wacho ni an gi ng'eyo moro matut but an gi gombo mar ng'eyo. kama intiere minenae, bi bende in gi gombo mar ng'eyo dhogu. Ne awuoyo gi nyako moro kanyo, ong'isa ni en eh, onyanya kach. Ang'ise ni a inyanya kach kara koro wachna dholuo piwa nikech koro onge tiende wachak wachre gi Kiswahili ang'o ang'o nikech an aheroga ni kayudo yuda ng'ato ni jaluo to aheroga ni wawach dhok moro mariwowa kanyakla ok ni koro kwadachakore gi Kisungu, Kiswahili Magi dhok mane meli obiro godo. Koro ahero ga mondo mi dhoga ni ema wache sama an gi jok ma owinje. Koro eh, Gisungu wacho to my surprise ni nyako ni ng'isa ni en en bon tawo. Hmm. Koro ibed ni in Nairobi, ibed ni in kanye Mombasa, Kisumu kamoro amora mintiere miwinja, seche moko nyuoli taon. pok ing'eyo dhogi matut abe onyuola dala seche moko nitiere moko ma pod akia e channel kae nitiere nyaka jodongo ma ang'e ni be gibe ginyalo gombo puonjre kodwa ayawo platform kochakre kawuono kamoro amora ma intiere ma special announcement kata oboke makende kata report makende ni kamoro amora ma intiere kin eh, gi gombo mar ng'eyo dhok luo kata gi gombo mar puonjowa kaka oganda onagi dholuo, chanel ni oyaw nikech in, oyaw nikech an, oyaw nikech wan kaka oganda Ramogi Ajwang'. Koro kamoro amora ma intiere, inyalo manya e nembniga kata inyalo manya e social media platforms kata e yor mbui aketogiga piny kae e video na kae mondo mi waradi ibi e studio kae wago mbaka wapuonjre lugha kata wapuonjre dhogwa. Wadwaro ni mondo nyithiwa kik chieng' moro chop ni nyathini wacho ni ojaluo kata onyar luo to kata mana kipenje kata ni nang'o unasemaje aa wadwaro ni kipenje ni nang'o to dwoki mana ni ber idhi nade adhi maber to iya kanye aya kama kama kama inya kure anya kama kama ija kure ajaseme wanwang're kanyo koro mane mit wuoyo e dholuo eh? akane bende akane bende gino dojonu an kendo dholuono kendo gima inwang'oga ka mitna zaidi kata obedo ni inyalo ng'eyo kisungu ong'ala machal nade kata dho yo agundo ong'ala machal nade kata obedo ni inyalo gimoro giluongo gi kisungu kamae ni tweng' akia ne en slang akia ne en kisungu but giluonga ni tweng' Kata obedo ni in gi, gi nguvu kata gi tekre mar timo tweng'ing no mitwang' dhogi mitwang' dhogi mondo mi kisungu ni owuog ka mar mzungu to gini ok biro miyo ngozi mari lokre rachar wiyi lokre rachar mondo mi oluongi ni koro in in mzungu akia ni gini be donjo e wiyi ng'i ane oganda mar wakamba Jogi mae oganda ma onyalo winjo thumbgi, akia ni gini bende usewinje ga kawache. Onyalo winjo thumbgi kochakre okinyi sa achiel nyaka odhiambo. Kendo okinyi ochako ochiew mana e dhoggi no. To en thumbgi piwa, thumbgi kama. Akia ni bende inyalo winjo ajawa kochakre okinyi nyaka odhiambo. Sani aja osechopo e level moro kata e okang' moro ma koro onego bed ni wamiyogi support maduong' kendo onego bed ni wajukogi itimo wawachni gi kisungu nikech ma to pok opuonja onego bed ni wa embrace gi mondo mi at least Kata ma ya pinygi bende ochope kama janabi ochope wangla cha. Sani wangla jogo luoro. Kendo wuod Fibi aneno ko make post moro kanyo kowacho ni jokisiche wakambo kuche ni e, e, inbox mare mana ni a ni e namba simbe mana ni e yawa wabiro kanyo wadawero dhogwa lakini losnwa mana beat kata losnwa mana midundo mar ohangla hmm? akia ni bende unyalo neno kama koro ohangla osechope amiyi luor maduong' kende janabi kuom gimitimo gimitimo ne piny mar onagi en gima onego bed ni bedo recognized en gima onego bed ni ipamoni kendo imiyi maua mari kapod ingima Jothumbe wete, wete janabi mung'e notimo ajawa akia nang'o miyo moko neno ka gini en gimoro matek miya miya janabi maua mare kapod ongima pamne wadu mondo mi bende kinde mari ochop mondo pamni to sama opamni ipam ti bende itimo ang'o ibende iringo ng'wejni mondo ibi ichop kanye ichop kama janabi ochopeno Koro wabeduru gi chuny moro mar konyere kanyakla, chuny moro mar ting'o dhogwa ni malo. Wadwaro ni dhogwa ni jogi bende ogomb ng'eyo nikech inwang'o ni kidhi e, e girene kuonde mag e, yudo morgi thumbewa ginwang'o ka ok oketgi to kata ng'ama nie kom iwinjo ka kok omiel gi dende to wiye ma koro ondeko matiende ni koro ka dhogwa ni wakawo ne mahino mwaketo e mahino ibiro nwang'o ni kata gibiro gombo ng'eyo ni eh to jogi wacho ang'o e thumbgi ni Mm, nikech inwang'o ni moko bende osemako nyaka ah, ginene weche miwere e thumbewagi but gikia ni omin ang'o kata gikia ni mae ng'is ang'o koro wadhi uru mbele gi timo gik ma kamagi mabiro kelo jogi ng'eyo dhogwa kendo biro kelo jogi hero dhogwa ni mondo mi dhogwa ni obed e yorwa mar yuto sani kidhi wawachi ni idhi pinje maoko idhi kata e show kata idhi e e, e, ginene e, e yor moro ji kaka koro fadha opija kaeli nitiere gi twa mare kata nitiere gi show ma odhi more ji piny mar jowagunda tang'o motere kucha dong' mana ajawani dong' mana oangla mogoyo oangla rumbani emotere kucha to do bed nowero kisungu akani bonwang're kanyo e jothumbe mawero dholuo koro kiwero dholuo losa losa gini to abende wan kae wadwaro na support kin msani kata kin jathum in gi were mar weri noko kanyo manya e inbox mara atila wuod seme facebook kacha mondo mi watudre wang'e ane kaka inyalo biro kae wamakre lwedo sama pod waya piny sama kamoro amora ma wantiere wabiro makre lwedo mondo at least ajawa ochop kama dwarre Nyaka kendo warar kendo e video machielo, adwaro ni mondo mi wawuo mana matin e odwa ka e wach ajawa kendo e wach dhogwa ni. Aero ndalo duto te, Ruoth mondo oritnau kapok ichiemo manye gimoro icham matin nikech mbele pek. Chiem chuth.